Haleluya. Tina mukadzi ataurwa nezvake pano nemurume atanga kutaurwa nezvake pano anonzi Jairus. Zvonzi izvo anga nemwana wake musikana akanga achirwara asvika paextension yekutofa. But Bhaibheri shoko raMwari rinotiudza kuti murume uyu wakaenda kuna Ishe Jesu Kristu ndokubva asvika akati, Ishe, itoyai mundionere mwana wangu warwara kumba uku, huyai wakungotaura only a word richaita kuti mwana wangu apore. Haleluya. Amen. Only your word richaita kuti mwana wangu adini apore. Anga ane kutenda kwekuziva kuti kana Ishe Jesu Kristu vachinge vataura even vasina kukubata musoro even vasina kubata maziso ako even vasina only the spoken word kungotaura shoko ravo zvinoita zvakanaka in your life vanova nethat little faith yekuti jesus can do this but havabvume musimba racho ramwari wacho murume uyu ari kutaura kuti ishe kungotaura kwenyu chete shoko renyu badzi richaita kuti mwana wangu apore Only the word musituation yauri kana ichi Jesu Kristu vachinge vataura richaita zvakanaka whether uri kurwara whether wafirwa whether wadzingwa basa whether waitwa sei but kana Jesu vakangoti be still itozwa kuti zvese zvatomira zvakanaka Kana vakunotaura kuti be still in other words vari kutaura kuti ivo usamhanye mhanye ramba wakamira wakatarisa pandiri focus pandiri kwete kune dzimwe nzvimbo pita anoti kuna jesu Ishe, ndiri kuda kuuyawo kwamuri. Zvikanzi, Pita, uya. Ari mugwa pakati pemvura, zvikanzi, Uya hako. Jesu kana anenge ati ari kuda kuenda kwavari havamurambidzi, vanoti uya. Pane zvauchasangana nazvo ndozvichakuudza kuti unoramba uchienda here kana kuti uchadzoka. Zvinonzi Pita wakabuda mumba ndokubva atanga kufamba pamusoro pemvura. Achifamba pamusoro pemvura aita masitepu kwakaita mhepo yakatanga kusimuka ndokubva yaita mafungufungu masandarira ndokubva atanga kuuya Pita ndokurohwa nehana ndokubva anyura. Wakabvisa fokasi yake pana Mwari ndokubva aisa fokasi yake pamafungufungu. Haana kuda kuva nokutenda kuti munhu uyu anditi huya anogona kumisa mafungufungu ari mulife yangu. Amen. There is God in heaven watinofanirwa kupa maproblems edu. Whenever anything happens in your life, God is saying, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. But the problem yataita manje hatisi kuda kurwadziwa, tiri kungoda zvinhu zvinofamba munyepfu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Amuna izvozvo ndozvo anogona. Kana even inini chaicha madhezi atanga tiri kwedu. Pane madhezi ataenda kubasa. Wotoona motikari dzichipedza ndototarisisa kuti ah, iro bhazi ndiya ndiro ah, ndimhiripiri handipinde muna mhiripiri ndoda kupinda muna nyamuziwo Mandinoti kana ndikasvika ndikanogara ndikati pfee, ndonzwa chitekete ichirohwa apa ndichienda paseke pasi richimhanya richidi varikuenda varikuya kubuka izvozvo handizvi ndinogara ndakatarisa pana nyamuziwa chete hapana kurwadza hapana chii kana ndapinda ndozwa kuti ndakudini ndakuenda Munhu anoda kugara ari mucomfort zone chete but ndiri kuti whatever problem yauri kutarisana nayo the lord is saying be still and know that i am god whatever situation iri kurwadza iri kumberi kwako mwari vari kuti be still and know that i am god

vanoita operation for five years if dzakakwana idzi vachitaura kuti pega pega pachaona chinonzi forena ngaadzokere kwake but vangokusiya uri muno uchisangana navo every day God is saying, I'm not the God of boundaries. Oh. I'm not the God of whatever. But Mwari vedu ndiMwari vanoita go beyond the boundaries. You don't have that faith yekuziva kuti Mwari chavanenge vataura vati havatarise kuti pane bepa here kana kuti hapana. He is not the God of papers. No.

But ukangoitengesa after August vanenge vakuziva kuti hamakuenda muchadzitengesa nema 10,000 5,000 There is God in heaven vachitaura saizvozvo mumwe munhu ari kutonoitenga vachititengesai